Егерменче гасыр чынлыкта бик озын гасыр. Озын һәм бик күп шәхесләргә бай дәвер. Егерменче гасыр кешелек тарихындагы шундый иң тыгыз вакыт. Егерме беренче гасыр да шулай булачак. Алга таба егерме икенче гасыр. Без елдан ел, гасырдан гасырга тарихыбызны тыгызлап барабыз. Мәгълүмат арта, кешелек тарихында вакыйгалар арта, егерменче гасыр конфликтлар заманы, дәүләтләр төзелгән, дәүләтләр таркалган һәм кешелек искиткеч зур технологик прогресс кичергән, техник прогресс кичергән дәвер. Ахыр чиктә бу гасыр барышында кешелек үзенең табигый өйрәнелгән гадәти тирәлегеннән чыгып, айга да менеп җитте, Космик аппаратларны әллә кайларга, Кояш системасыннан еракларга җибәрә алды. Кыскасы, бөек дәвер. Бөек дәвер, фаҗигаләр дәвре, дәвре, ачышлар дәвре, бик зур идеяләр игълан ителгән дәвер. Татар әдәбияты яңа рәвештә яши башлаган, татар мәдәнияте яңа бер э, үсеш этабына барып ирешкән замана, татар республикасы барлыкка килгән дәвер. Озак э, гасырлар дәвамында дәүләтчелексез Яшәгән татар халкы Советлар Союзы кысаларында шундый татар республикасы булып яши башлый. Ул гасырның ахырында Татарстан республикасы барка килә. Кыскасы, кызыклы вакыт. Әлбәттә, шушы 100 ел дәверендә, шушы гасыр дәверендә милләткә хезмәт иткән шәхесләр бик күп булган. Без мейнстрим кысаларында булган шәхесләрнең күбесен беләбез. Без Тукайны беләбез, Җәлилне беләбез. Хәтта Мәдәният белән әдәбият белән кызыксынмасак та, без Тукай дигән исемне ишетәбез, ишетергә мәҗбүрбез. Бу исем яңгырап тора. Җәлил исеме дә яңгырый. Без гасыр ахырында Татарстан Республикасының менә шундый яңа үсеш стадиясен тудырган, барга китергән Шәймиевны беләбез. Яңгырап торган исемнәр бер яктан караганда бик күп. Икенче яктан, шушы заманда исемнәре еш искә алынмаган, онытылуга дучар булган исемнәр дә күп. Алар арасында үзләренең эшчәнлегенең бер өлеше белән билгеле, ә башка бер аспекты белән билгеле булмаган кешеләр дә бар. 20 гасырның шундый традицияләрен саклауда, аны 19 гасыр белән һәм 21 гасырны таштыруда зур роль уйнаган кешеләр бар. Алар турында без кайчак, әйткәнемчә, сөйлибез, кайчак онытабыз. Мәсәлән, Бакый Урманчы. Бакый Урманчыны беләбез. Бакый Урманчы атаклы рәссам, скульптор. Бакый Урманчы ясаган сыннар Казанда да, Татарстанның төрле шәһәрләрендә дә урын алган. Төрле илләрдә аларны күрергә мөмкин. Казанда Бакый Урманчы музее бар, Бакый Урманчы бакчасы бар, аның һәйкәле бар. Урманчы исемендәге дәүләт премиясе бар. Кыскасы, тулысынча искә алына торган шәхес. Ләкин урманчы турында бер фактны онытырга кирәк түгел. Урманчы мәдрәсәдә белем алып, мәдрәсәләр традициясен 20 гасырның ахырына кадәр җиткергән сирәк шәхесләрнең берсе. Ул озын гомерле, һәм аның озын гомерле булуы ул әле милләтнең дә озын гомерле булуы дигән сүз. Чөнки ул классик Мөхәммәдия мәдрәсәсе белемен алган кеше һәм гомере буена шул мәдрәсәдән алган, кичергән шушы зыялылыкны саклап килгән шәхес. Саклап килгән һәм безгә күпмер дәрәҗәдә җиткерә алган да. Әлбәттә, ул татарлар өчен шундый яңарак булган бер юнәлештә иҗат иткән. Ул скульптор, ул һәйкәлтараш, үзе әйтмешли, һәйкәлләр ясаучы. Бу татарлар өчен типик булган сәнгать түгел ул заманда. Димәк, ул бик зур прогресс, тәрәккыят вәкиле дә. Шул ук вакытта аны, әлбәттә, кадимче дип булмый, ул һәрвакыт үзен җәдидләр белән бәйләп тә йөргәндер. Әмма шундый бер борынгылыкны саклаган кеше, традиция саклаган кеше. Ул Коръән укыган, Коръән мәкамен, татар мәкамен саклаган кеше, татар моңын саклаган кеше. Менә андый исемнәр күп түгел. Бакый Урманчының бөек сәнгать мирасын искә алган вакытта аның шундый традиция саклаучы икәнлеген дә искә алырга киңәш итәм. Шул вакытта Бакый Урманчы җырында Аның шәхси язмаларында, Дәрдемәнд йогынтысында язылган шигырьләр дә бик күп, кайта урын алып тора алар. Димәк, ул әле үз заманының иң асыл, иң затлы булган үрнәкләренә ияреп иҗат иткән, шул үрнәкләргә ияреп яшәгән. Аның көндәлекләрен хәзер вакытта укырга мөмкин, көндәлекләре басылып чыкты һәм аларны укыганда таң каласың. Егерменче гасырның буена-буена яшәгән әлеге шәхес Аңа кадәр булган гасырлардагы татар шигърияте, татар әдәбияты мирасын яхшы белгән, даими рәвештә шәрык авторларында укыган, кыскасы, ул менә чын зыялы, чын татар дип әйтергә була, әгәр дә бу сүзне кулланып куллана алабыз икән, инде димәк, аны кулланырга мөмкин булыр иде бары тик урманчы кебек шәхесләргә карата гына. Урманчы Кебек менә бу традиция саклаучылар, алар егерменче гасыр барышында күп булган. Без үзебезне яңадан сиксәненче елларда, туксанынчы елларда яңадан ачкан да вакытта шушы традиция саклаучыларның эшчәнлегенә эшчәнлеге ярдәмендә нәрсә дә булса эшли алганбыз. Мәсәлән, Казан дәүләт университетының фәнни китапханәсендә гомере буена кулъязмалар һәм сирәк китаплар белән эшләгән Альберт Фәтхи, Ул егерменче гасыр башында туган кеше түгел, ул унтугызынчы гасыр кешесе дә түгел, ләкин ул университетта укыган, белем алган дәвердә үк үзенең гомерен борынгылык белән бәйли, тарихны өйрәнә һәм татар китабы, татар, татар әдәбияты мирасын өйрәнү белән шөгыльләнә, үзенең гомерен тулысынча китапларга багышлый. Альберт Фәтхи кебек исемнәр аркасында без үзебезнең китап тарихыбызны яхшы беләбез. Моны чагыштырмача яхшы беләбез. Кемдер белми, кемдер кызыксынмыйдыр да, ләкин ул тарихны өйрәнергә нигез бар, мөмкинлек бар. Ул бик күп санда меңнәрчә китапны өйрәнгән һәм тасвирлаган, үзе шушы китап дөньясының бер өлешенә әверелгән һәм милләтнең тарихы, әдәбияты, аның шундый рухи мирасы һәм киләчәге хакына үзен корбан да иткән кеше. менә шундый исемнәр дә бар икәнлеген истә тора кирәктер. Без шулай ук менә соңгы елларда Альфред Бостанов кебек галимнәрнең тырышлыгы аркасында Зәйнәб Максудова дигән исемне яхшы белә башладык. Зәйнәб Максудова шулай ук ул бик күптәнге традицияне дәвам итүче кеше булган. Озын нәсел шәҗәрәсенә ия булган һәм татар кулъязма китап мирасы, гомумән татарның шундый мәдәни байлыгын үзендә саклаган һәм аны матди байлык буларак кына түгел, ә рухи байлык буларак та саклаган, үзләштергән, сеңдергән кеше. Бик күп китапларны, кулъязма китапларны туплаган һәм аларны гомеренең ахыры җиткәч, фәнни китапханәгә, милли музейга, башка саклау урыннарына тапшырган кеше. Зәйнәб Максудова үзенең китапханәсен тасвирлаған. Бу тасвирлау ярдәмендә без шактый гына китапларның тарихын беләбез. Һәм инде ул тыйнак кына үзенең эшен эшләп, үзенең тормышын яшәп, безгә мирас калдырган. Без аның турында бик күп белми идек. Аның исеме киң җәмәгатьчелеккә соңгы дистә елда гына ачылды. Әле хәзер дә аны белүчеләр күп түгел. Ләкин шундый мейнстримда булмаган, ниндидер урам исемнәренә әверелмәгән, институт исемнәренә әверелмәгән исемнәр, алар булган һәм алар безгә тарихны җиткергән. Алар 20 гасыр буның башыннан ахырына кадәр элеккеге традицияләрне җиткерүгә үз өлешләрен керткәннәр. Һәм биредә тагын берничә исемне искә алырга кирәк. Бер исем ул уникаль күренештә түгел. Андый шәхесләр төрле төбәкләрдә булган. Ләкин менә Татарстанның көньякын чыгышында Исмәгыйль Сәлимшин исемле шәхес булган. Ул 1893 нче елда Башкортстанның Туймазы районы Нарыш авылында туган. Революция елларында Татарстанның хәзерге Ютазы районы территориясенә килеп кергән һәм инде шунда Урыссуда туган Гайнелҗинан исемле кыз белән гаилә корган, Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм инде ул 1950 елдан башлап үзенең вафатына кадәр 25 ел дәвамында туган авылы Нарышта дини эшчәнлек белән шөгыльләнгән хәзрәт булган кыскасы. Менә гади бер хәзрәт, бер яктан гади, икенче яктан ул мәдрәсә, яхшы мәдрәсәдә белем алган хәзрәт үзенең гомеренең шактый өлешен совет чорында халыкны агартуга, дини традицияләрне саклауга багышлый. Аның язган вәгазьләре һаман да саклана, аның язган һәм укыган вәгазьләренең аудиоязмалары да бар. Э, ул туплаган э, китапханә һаман да кулланылышта һәм аның э, үзенең балаларына калдырган васыятьнамасы бар. Ул васыятьнама тексты шушы күзән китерегез, ул нәкъ менә совет чорында язылган васыятьнама. Ул традицияләрнең 70 елларда саклануы, саклануы турында сөйли. Һәм ул сакланган традицияләр соңрак аның балалары, кызлары аша безгә хәтлек барып җиткән. Менә шундый Исмагыйль хәзрәт Сәлимшин сыман хәзрәтләр Татарстанның, Башкортстанның төрле төбәкләрендә булган. Кемдер азрак билгеле, кемдер бөтенләй билгеле түгел, әмма совет чоры килде дә, коммунистлар килде дә, мәчетләр ябылды да, менә бу дини тормыш бетте дигән сүз түгел. Ул һаман да барган һәм ниндидер рәсми институтлардан тыш, рәсми ниндидер зур структуралардан тыш дини тормыш һаман да яшәгән һәм бу дини мирасны, рухи мирасны җиткерүдә, ну, гади кешеләр, ниндидер зур ә, статусларга ия булмаган кешеләр алып барган. Менә шушы чылбырда Тагын бер исемне искә аласы килә, ул хәзрәт тә түгел, аның инде исеме азмы-күпме рәсми структуралар белән бәйле. Һәм шулай ук ул инде уникаль түгел, ул шундый төрдәге, шундый рухи халәттәге кешеләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Зәйнәб Байгилдиева, язучы Шәриф Камалның кызы һәм Шәриф Камал музееның беренче фәнни хезмәткәре. Еш кына теге яки бу олуг шәхес вафат булгач, яки менә язучы вафат булгач, аның мирасын саклауда төп рольне гаилә вәкилләре уйный. Мәсәлән, Чайковский музеен Чайковскийның туганнары оештыра, Толстой музеен Толстойның туганнары оештыра. Ул еш кына шундый хәл күренә, ул табигый, чөнки гаилә әгъзалары шәхеснең биографиясен барыннан да бигрәк яхшырак беләләр. Өстәвенә Аның милке мирас булып туганнарына күчә, Хәмидәне дәүләткә тапшыру, музейга тапшыру мәсьәләсе шулай ук туганнар белән берлектә хәл ителә. Зәйнәп Байгилдеева гаиләсе, аның әнисе Хәят ханым, ул үзе, аның ул балалары, алар гомерләре буена Шәриф Камалның мирасын саклауга хезмәт итәләр. Мирасны Э, саклауга аны музейын булдыруга э, мондый форматтагы мондый юнәлештә эшчәнлек кылган э, кешеләр бар зәйнәб ханым исә ул язучы кызы буларак язучының даирәсен яхшы белгән һәм шуңа күрә татарстан дәүләт музеена язучы даирәсендәге башка кешеләрнең дә мирасларын туплауга хезмәт иткән мәсәлән зәйнәб байгилдеева зәйнәб хәсәния тагын бер зәйнәб Зәйнәп Хәсәния белән аралашкан, ул инде Әхмәтгәрәй Хәсәниның хатыны һәм Зәйнәп Хәсәния аша музейга Тукайның, Хәсәнинең һәм башка ул вакыттагы мөһим шәхесләрнең ядкәрләрен тапшыруны оештырган. Кеше яши, кешенең дөньяда үз максатлары бар. Кеше вафат булганнан соң, аның мирасы турында сүз килеп чыга. Ул мирас төрле булырга мөмкин. Рухи мирас, матди мирас, Рухи мирас халыкка әле озак еллар дәвамында хезмәт итә ала. Язучыларның, галимнәрнең, милләт өчен гамәл кылган фидакар шәхесләрнең рухи мирасын алга таба да сакларга кирәк һәм шушы юнәлештә менә Зәйнәб Байгилдиева кебек кешеләрнең үрнәге безнең өчен дә бүген кирәк һәм без менә шушындый шәхесләрнең гамәлләре аларның тәҗрибәсе, алар кылган фидакарь хезмәт нәтиҗәсендә бүген тарихыбызны беләбез, әдәбият тарихын беләбез, үзебезнең традицияләребезне саклый алабыз. Традиция дигәндә сүз, сүз ниндидер халык традиция турында бармый. Менә буыннан буынга Теге яки бу карашларны җиткерү, теге яки бу фикер сөрешен җиткерү, ул бик мөһим мәсьәлә. Безнең буыннар арасында дәвамчанлык булса, без үзебезнең милләт буларак, шушындый милләт идеясы тирәсендә берләшкән кешеләр буларак, киләчәгебезне дә күзаллый алабыз. Моны ясалма рәвештә генә эшләп булмый. Буыннан буынга фикер сөрешен җиткерер өчен ниндидер ясалмалык ярдәм итә алмый. Монда, әлбәттә, ихлас кешеләрнең ихлас гамәлләре кирәк. 20 гасыр безгә ихласлыкның, 20 гасыр безгә фидакарьлекнең бик күп үрнәкләрен бүләк иткән. Искә алынган шәхесләр һәм искә алынмаган шәхесләр, алар барысы да безнең милләт тарихының 100 еллык шушы бер дәверен тудырган, булдырган һәм безгә бүген татар телендә сөйләшергә, безгә бүген тарихыбыз турында фикер йөртергә һәм инде хәтта университет идеясе, мәсәлән, әлеге дә баягы ачык университет идеясын күз алларга мөмкинлек тудырган кешеләр. Әйдәгез, егерменче гасыр турында да, тарихыбызның башка дәверләре турында сөйләшкән вакытта шундый Аз билгеле кешеләрне дә искә алыйк, күңелебездә йөртик һәм аларның үрнәгенә иярергә омтылыйк.